Danki, Madam President. Ta tin un motibu dikon mi ta ta mi mester a bini pa e reunion aki. Anto mi ta kere ku e e dia yega. Mi ta mi ta ta janki na abo sa, Madam President, paso mi ta planea pa bin Kòrsou dia dies di april, pero mi a yega awe. pa a fayera pa pa atende cu e punto principal aki cu ta e presupuesto di Staten. Pasobra semper m'ha bisa y mi sa tambe cu politica ta mi proposito no mi carera. Paso m'ha yega traba politica par nada tambe, que men paso mi stima e cos aki. Pero ta masha duro ora bo mira cu bo ta den un parlamento anto bo ta yabu cu comentario nan manera ta bisa dushi bida hende tin. Den parlamento por ta dushi bida sierto hendenan por tin, no tur parlamentario. Ami ta un parlamentario, Madam President, ku ta traha ku al mi kurpa tur dia di nobo ku amor i asta hende por bisa ku ta hende ta koe hende loko paso mi ta kaba di traha te te lat bo ta keda paso ta bo mes ta Batman, bo mes ta Robin, bo mes ta Superman. Pero e kos ku a hasi hopi doló tabata ta ku asta na momentu. Ku bo ta un parlamentario ku ta inverti den e instituto parlamento, bo ta haña sla. Anto bo ta haña sla interno, den e aparato, bo ta haña sla di bo koleganan, anto bo ta haña sla di bo partido. Ke manera ku tin un tur yama bo arogante, yama bo ego tripper, tur kos. Anto mi ta tuma e trankil pasobra if you can stand the heat get out of the kitchen. Asina realidad ta, tin politica aba drenta, pero tin un cos si, na momento cu tur hende compronde e funcion di un parlamento, pasobra den e inleiding di e ramen aki tin como asha duidelijk skibi, De Staten, het hoogste orgaan in onze staatsinrichting.

Mi no sa ku mi ta mira e. Hopi onesto. Anto awor aki mi tin ni un aña aki den, pero bo ke trese kosnan otro, hasi kambia anto bo ta haña abo ku bon. Anto ri mi ta komprende dikon politika ta keda stanká. Paso hobennan profeshonal no ta haña gana e drenta, bèrdat? Madam President, shete mil florin, ocho mil florin pasobra tur hende ke ta djes dos, djes tres mil florin hende ta gana. Mira aki, promé bes den mi bida maya overheid ban Curaçao skibi riba mi, riba mi kuenta. Ante esei no ta mas ku lokual ku mi tabata gana komo empresario ni komo hende ku a konosé un otro aparato Unio, Parlamento Europeo kobrando den otro pasobra pa hende komprondé esei. Awe mi por wòrdu batí riba tur loke ku mi bisa. Pero mi ta bis'é, No, Madam President, pasobra hende mester komprondé i kuminsá respetá otro den e pais akí. Respetá, pasó ora mi tende koleganan di mi sali bitsa, Nat di hasi e no ta tin na Kòrsou. Tin un diferensia ku nos tin ku siña den prensa. Am, am, i prensa tambe mester eduká su mes, pasó den prensa tambe ta sali kimanera e voice tur ena i e tur ena tende ki tipo di hende Guender Merceline a portá den pa pueblo di Kòrsou i e peliger ku e portá. Tin un realidat. Komishon Sentral no ta frakshon. Anto kue mester wòrdu spliká? Anto si Gwende mester lina por ehèmpel a papia di koho, e ta e ta un kos ku frakshon tambe por a bin presentá den e e luna ku a atendé ku e ekspertonan. Awe tin un reunion públiko ku a bin hopi riba man, pasobra esei tambe ta un kos ku ta pasa den nos parlamento. Tur kos ta bin riba man. A sigui, ki dia bo ta ka e prepará? Stuk tres stuk bo ta keda lesa taki morto bo ta. Anto bo ta haña bo ku un realidat difísil ku tur dia di nobo bo tin ku hera kuestioná. Anto plus si bo ta den, awor e balderen ta den koalishon, bo tin ku kome sla. pa otro cu ta tuma decision, pero no por carg'e pasobra e trabou, sa ki't'e co? E trabou di un parlamentario ta otro for un mandatario. Un parlamentario nadie ki mata, bo sa dicon? Pasobra pisca ta muri pa su boca. Pesca ta muri pa su boca, un mandatario no, pasobra e ta tuma decision, enton laga'o bai come. Con ley ta hopi duru. Anto ta p'esei mi a pidi por fabor pa nos por komprondé i e peliger ku mi ta haña di paden. Niun hende no por pag'é pa mi, pero mi ta traha e komor ku bindi kos di obra polítika ta mi propósito, no mi karera. Anto si mañan kualke otro hende ku mi tuma riba e stul akí, mi no ke pa e dolónan ku amo a pasa den nan pasa. Mi no ke. Dikon mi ta bisa asina? Pasobra mi ta puntra mi mes ta ken ta shèf di parlamentario. Pasobra aki den ta manera un aparato ta horca bo, anto haci cosnan peligroso. Atende cu politica djatras pa horca bo aki den. No por. No por. Anto jammer cu e hendenan cu mester ta e mesun dei. Pasobra ora nos ta papia di dushi bida. Ora nos ta papia, anto nos ta atende cu nan. Pero ta esey, wak un gosi. Democracia ta dicidi. Am, pero mester educa di berdad, anto pa cu e parti ey, mesun cos. Na Hulanda no.

Pero ku mi propio, paso an esei tambe tin. Ku nos no tin mas ni den salario. Rumannan, laga nos ta hopi serio. Ta hopi duru tur e bintiun parlamentarionan kita traha. Ku parlamentarionan tin mas di kroba? Nos tin ku ta erna ku otro. E pueblo tambe tin ku komprondé. Binti kuater o, binti kuater shete bo ta den peliger. Henter ora serio serio. Des mi ta kaba explica esaki. Nos tambe mester di un cos aki pasobra no ta tur hende ta bini di tur estudio of educacion. Nos mester di dje. Anto e ta importante pa e balansa pa e pueblo por ta mas miyor comunica. Mi sa cu tin hopi esfuerzo ta wordo haci pa nos por trece cambionan den e parlamento aki. Pero tin cosnan cu tin cu bira mucho mas serio. Anto, sigur, ora mi mira, mi ta tin gana di trese masha moshon me, pero mi di no, tin tempu pa tur kos. I awe mi ke djis pone si atenshon ku mester bai bini un investigashon riba e versterking, pero tambe e funshonamentu di e tarea di Parlamento den Kòrsou. Su demokrasia. Mester bini un investigashon riba e kos aki pa nos wak e ròl bèrdat. Kon importante, kon e ta wòrdu ehekutá, ku e komishonnan ku nos tin, kon e ròlnan ta wòrdu nka i tambe ku e òndersteuning. Kon mi ta bisa esei? Pasobra mi sa, anto mi ta spera ku si awe trata, dor un kos mi ta bisa, tro mi ta bisa dikon mi ta a invertí. Ame a paga pa bai IPCO, ame a paga pa bai Inter Expo. M'a paga pa mi bai, anto m'a bai enter traffic tambe cu tur hende. Y hende mester mira cu nos ta crece pa mira pa e pais aki por bai dilanti. Dicon? Pasobra tur hende por haciele, pero e parlamentario cu dicidi cu e no ta haci uzo. di e funshonamentu pa krese i mira i amplia su horizonte te ta limitá su mes. Destá p'esei, tur e parlamentarionan akiden ku ta kontra di biahe wak pa nan bin ku un amienda pa kita e post di biahe. Wak pa nan bin ku un amienda kita e post di biahe, anto e pueblo di Kòrsou ta kontentu. Pasobra e niun parlamentario sa ni ta di wata mula pa feik nos konosé kla. Anto t'ei por ta keda den bo boks. Anto wak unda nos ta yega paso ku un pais asin'aki ku ta sintié mas dushi ku kualke kokakola den un desierto tin ora bo tin ku komprendé si ku kiko nos ta bezig. Pero bon, por ta e kos ta hopi. E otro punto ku mi ta he ta importante, anto mi a yegi tende. Un señora cu mi ta yama madrina papie, pero e cos aki ora m'at experiencia den Tweede Kamer a bisa mi e ta mane un kennispool. Pero na Tweede Kamer nan ta yam'é e Dienst voor Analyse en Onderzoek. E ta un cos cu mester bini den e Parlamento aki pa sostene, ondersteun, e trabou. Pasobra si no nos ta keda mele. Awor e con mas prata ta ora cu mi ta bezig den e Dienst aki. Mi a haña tambe di komprondé di The Knowledge Exchange Unit ku tin na UK su Parliament. Kemente tu kemente ta un kos inkreib, un kos no úniko ku tin, pero un kos asina mester por bini pa nos por atendé. Awor, e ta un kos ku si di bèrdat nos ke yuda elevá i hasi e trabou aki muchu mas mihó komo parlamentario, anto tambe di bèrdat, Pasobra ami ke tende ku no solamente den visi i tur aña di nobo, tur aña di nobo, mi ta terminando, duna mi un par di sekonda èkstra mes nan, si, ku ta tur aña di nobo nan ta ku'e e ramen, ku'e e lei den kopiere, plake, djos apa djes dos aña largu kaba. En profesionele patrou Bara Toegankelijke Dienstverlener. Mi ta spera di bèrdat ku e por yuda e ora ei di bèrdat na un gud georganiseerd, transparant en gericht prestatievordering van de staten. Pasobra e parlamentarionan so ta un totalidat e kos aki yama. Anto esei mi ta spera pa nos por komprondé, pasobra asta mi ta kere nos tin bai wak for di Tweede Kamer motsi Jetten, ku awe ta Minister Rob Jetten, pero su motsi ke el a bin kuné tambe, ta yuda fortifiká ku kada parlamentario debidamente meresé maske ta un individuele medewerker pa e por funshoná muchu mas optimal. Dus mi mi mi mi tin ku mi tin ku rond af pero Madam President danki anto te kontesta e segunda tanda. Danki señor Mercelina. Asina nos yega na final tambe di e lista di orador den e promé tanda. Mi.